Беренче көннән үк мин э, Төркиянең электен килеп урнашып шунда балалар үстергән татарлар тормышына кердем. Һәм бүгенге көндә дә мин Төркияне күз аллыйм. Менә шушы Төркия татарлары күзлегеннән чыгып күз аллыйм. Мәсәлән, бит инде Төркиягә кем ял итәргә бара, алар диңгез күрәләр дигәндәй, диңгез аша Төркияне беләләр. Кем Истанбулга бара, анда теге солтаннар тарихы, тегесе мондый тарих аша күз алыйлар. Кем төрекләргә кияүгә чыга, ул алар инде төрек традицияләре белән яшиләр. Ә минем шулай килеп чыкты инде, Э, мин төркия татарлары аша төркияне таныдым һәм бүгенге көндә дә алар күзлегеннән чыгып төркия бия бирәм дә хәтта яңа килгән татарларга әгәр дә бүгенге заман техникасы дип әйтегін интернет компьютер белән читтән торып эшли торган эшләре булса Алар, алар инде теге җиңлерәк җайлашалар. Анда туризм өлкәсендә эш табу азмы күпме бар, мөмкинлек бар инде. Һәр уку йортында диярлек, ялгышмасам инде, шундый әйбер бар. Төрки телләрен өйрәнәләр. Һәм татар телен дә өйрәнәләр. Менә ул кафедраларда эшлиләр алар. Ягъни башка милләт балаларына безнең татар телен, безнең әдәбиятне, безнең теге байлыкны дигән, рухи байлыкны Безнең шушыннан киткән, галим дәрәҗәсенә җитешкән шундый укытучылар, мөгаллимнәр өйрәтәләр. Бу да бик сөендерә инде. Татарлар үзләренең татар икәнлекләрен, татар балалары, татар оныклары икәнлекләрен белеп яшиләр. Әмма ул авыллар инде бүгенге көндә теге 500 әр кеше яши торган зур авыллар түгел инде. Уртача 100 кеше дип, бәлки, 100 йорт дип алырга мөмкин, уртача. Аермалы буларак, мәсәлән, Бөгрдәлек зур авыл инде. Анда йөз генә түгел инде. Гөрсу авылы шактый нык күренә, чөнки анда эш бар. Башка төрек авылларына аерылып торган ягы, мәсәлән, архитектура дип әйтик инде. Электен безнең бабайлар э, белгәннәр ничек итеп авыл салырга. Мәсәлән, төрек авылына барасың, анда теге бер авылның башына, икенче башына чыга алмаска мөмкин, чөнки йортлар болай-болай э, э, уралып бетәсең инде. Татар авылында ничек? Алар мәчет салганнар, мәдрәсә салганнар мәчет янына инде һәм баштан ук теге авылларны кора башлаганчы ук үзәген ясаганнар авылның үзәге ясаганнар һәм безнең татарлар тигез җирне эзләгәннәр бездә бит инде татарстанда тигезлек һәм алар да төркиянең төрле җирләренә әйткәннәр тәкъдим иткәннәр урыннарны әмма мәсәлән шул кыргыюк тарихын карасаң да бабайлар әбиләр инде әмма кеше ул бит инде Төркиянең эчке ягы, тышкы ягы түгел, һәм алар тигезлеккә урнашкан. Бер яктан караганда, алар шаганнар да инде татарларга да безнең. Теге дин бәлки, тәрбия, дини тәрбия, әхлак тәрбиясе ул яктан. Алар инде менә кунакчыллык ягын тагын да күбәйтсәк була безгә бәлки алар алар мисалында бәлки теге бездә бераз ул әйбер онытыла кебек теге м кардәшләр белән аралашу менә э, кардәшләр белән аралашу туганнар белән аралашу дигән әйбер аларда бик көчле менә бу пандемия сәбәпле э, мин хәтта гаҗәпкә калам инде алар пандемия сәбәпле ха өйләргә бикләнделәр Әмма аларда шул кадәр менә ураза бәйрәмнәре, гаит бәйрәмнәре, аның кадәр дуслар белән күрешү, кардәшләр белән күрешү, көн дәвамында, мәсәлән, шул ук татар авылында да, авылда һәрберсе йөреп чыга, һәрбер йортка кереп, бәйрәмләшү дигән йорт бар. Э, миңа калса, татар әдәбияты җитми. Әлбәттә, элеккеге төрк татарлары алар кириллны белмиләр, укымыйлар. Ул алар аларга латин графикасында кирәк. Алар инде хәтта кайрвата татарча матбугат латин графикасына да игътибар бирсә иде дигән теләкләре бар аларның. Мәсәлән, шул сайтлар мәсәлән, әйме? Ә менә бүгенге килгән татарларга, мәсәлән, шул киленнәр, аларның да балалары бар бит, 10 ел, мәсәлән, яшьле, 20 ел яшь. Аларның балалары нинди телле булып үсәр? Алар төрек булып үсәрләрме, татар булып үсәрләр? Менә 100 ел элек килгән татарлар үзләренең балаларын татар итеп үстерә алганнар. Бары ничәнче буынга хәтле саклый алганнар. Ә менә яңа килгән киленнәр саклыймы? Менә аларга саклар өчен без әйтәбез инде, интернет хәзер теге татар телен онытып булмас, интернетта хәзер татарча күп дип, әйме? Әмма татар әдәби теленә кагылышлы әдәбиятне эзли башласаң, шикле. Менә шуңа күрә аннары Китапларны ташу авыр. Багажга күпме тутырга була? Менә мәсәлән, мин үткән 2 ел элек тә инде бер пакеттан артык гел ни, татар э, журналларын, ниләрен, китапларын төяп алып киттем. Бу юлы да шулай алып китәрмен. Теге андагы киленнәрнең укыйсы килә татарча. Бәлки моның берәр ниндидер юлын табып, шушы китапларны китерүне күбрәк. Ул бүгенге килгән татарларга кирәк анда миңа калса. ничә гасырлар яшәгән әйбер, ул алай тиз генә бетми инде. Хәтта бик каты бетерергә, бетәчәк дигән уй булса да, менә тырышсалар да, әйе. Ул ул бит 5 ел гына элек барлыкка килгән әйбер түгел, аның бит ничә гасырлык тарихы бар. Ул андый әйбер тиз генә бетми ул. Мәсәлән, шул ук, мәсәлән, татарларны да бетә-бетә, бетми, бетә дигән әллә нинди шундыйрак фикерләр, төшенкеле әйберләр сөйлиләр, әйме? Ул бетми ул. Татарлар бетми ул беркайчан да. Әмма һәр татар үзенең татарлыгын саклауны теге ниндидер бер программасы булырга тиештер. Татарның башында да теге үзенең программасы да. Ниндидер дәүләт программалары, мәктәп программалары яки анда рәсми программалар гына түгел, Ә кешенең теге татарларның үзләренең башында да мин үземнең ата бабаларымнан килгән ә, татарлыгымны балаларыма да тапшырырга тиеш дигән бер программа булырга тиештер. Менә шул.